Ma ur ten-tqeblem ara, ṣebret, ala xaṭer ad d-asen mkul yiwen, mkul win i aɣ-iketben, ad iqbel xemsa tektabin-nni ɣef tudert n Sidna Ɛisa Lmasiḥ s taqbaylit. Wid i tent-iqeblen akk, sɛant tura xemsa tektabin i ten-isfehmen s wayen i ttwaketben deg Wawal n Ṛebbi, acu ɣef i d-yusa Lmasiḥ ɣer ddunit. Tiktabin-agi swant aṭas, ulamma kunwi ad tqeblent-tent baṭel d tikci. Swant aṭas lxaṭer wid i tent-iqqaren s ttawil ad afen tasarut ara asen-yeldin tewwurt n laxert. Deg imeslayen-agi n Inǧil, tzemrem ad tḥefḍem amek ad tɛejbem i Ṛebbi, amek ara tafem leɛfu ɣur-s. Llan kra yid-wen i yettafen leqraya s teqbaylit tewɛeṛ. Ɣef wayagi, bɣiɣ ad ɣreɣ yid-wen ccehr-agi kra n wayen yettwaketben di tektabin-agi, Tektabt tis ṛebɛa. Amezwaru, Ulama ulac lweqt ad tt-ɣreɣ merra. Ihi, ddmet tiktabin-nni, ma tesɛam-tent, ɣremt-tent yid-i. Ataya tura deg twerqet tamezwarut i yekteb Sidna Ɛisa yusa-d ɣer ddunit ad ixdem lebɣi n Rebbi. Ulac lmumen deg ddunit Ur nettqellib ara ad yexdem lebɣi n Rebbi i wakken ara t-yeɛjeb, ama d ineslem ama d amasiḥi. Yiwet tikkelt kra n medden qerben ɣer Sidna Ɛisa, ssutren-as, Acu ara nexdem i wakken ara neɛjeb i Rebbi? Sidna Ɛisa yeǧaweb yenna-yasen, Ayagi d lebɣi n Rebbi, ad tamnem s win i d-iceggeɛ. Sidna Ɛisa s iman-is yenna-d, Ṣubbeɣ-d s agigenni mačči i wakken ara xedmeɣ lebɣi-inu, lameɛna d lebɣi n win i yi-d-iceggɛen. Ayagi d lebɣi n Ṛebbi i yi-d-iceggɛen, yeɛni ur ittṛuḥu ula yiwen n wid i yi-d-ifka. D lebɣi n Ṛebbi i mkul win i yi-ittwalin ad yamen lliɣ d Mmi-s, s laman-nni ad isɛu tudert n dayem, ad t-id-sseḥyuɣ ass aneggaru. Yenna-d diɣen Sidna Ɛisa, D nekk ay d aɣrum iddren i d-iṣubben deg yigenni. Mkul win ara iqablen seg uɣrum-nni ad yidir i dayem, lxaṭer aɣrum ara as-fkeɣ d lǧetta-w, ara as-sebleɣ i wakken ar diri n wat ddunit. A leḥbab, ulac nnbi deg ddunit inejmen ad isebl tudert-is i wakken ar yidir n wat ddunit, lxaṭer lenbiya llan d at ddunit, i denben am nukni. idammen-nsen ur ṣfin ara. Lmeɛna Sidna Ɛisa Lmasiḥ, win ur nesin ara maɣ di ddnub, Ṛebbi irra-t d ddnub f ddemma-nneɣ iwakken ara nuɣal yis, d lḥeq Ṛebbi. Ayen i yebɣa Ṛebbi d aqeddes-nneɣ, mačči d lebɣi Ṛebbi ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad awḍen akk ɣer tuba. Knubel axbar n lxir ccehṛ-agi, ad awen-ɣreɣ cchada n wid yeẓran lmut d aḥeggu n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Wid yeẓran ayen yeḍran, umnen. Yenna-d Sidna Ɛisa d iseɛdiyen i gad yumnen ulamma ur ẓrin ara, alaxaṭer mebla laman ulamek ara neɛjeb i Ṛebbi. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi,

Ataya tura deg twarqet setta n tektabt is rebɛa n win ara ihuzen ddunit, ad ɣreɣ lmetel i aɣ-d-ifka Sidna Ɛisa i wakken ara nefhem acu ɣef yemmut. Yenna-yasen, Aɛeqqa n yirden, immuten, ittak tudert i waṭas n yiɛeqqayen. Yenna-yasen zik Sidna Ɛisa i wid yellan yid-s, Iwweḍ-d lweqt mi ara yettwaḥmed mmi-s n urgaz, yessefk-iyi ad mmteɣ. Mi ara yeɣli uɛeqqa n yirden deg wakal, ad yeqqim weḥd-s, ḥaca ma yemmut. Ma yemmut, yettak tudert i waṭas n yiɛeqqayen nniḍen. Ula d nekkini, s lmut ara mmteɣ, ad fkeɣ tudert tajdiṭ i waṭas n medden. Deffir wayagi cwiya, Ibda ad iɛatteb Sidna Ɛisa, iwweḍ-as lweqt ujerreb. Tawerqet sebɛa di tektabt-nni rebɛa, Yenna-yasen Sidna Ɛisa i wid ilan yid-s, Aql-iyi di ccedda tameqqrant, acu ara iniɣ a Baba? Sellek-iyi deg wayen ilan zdat-iyi. Ur zmireɣ ara, alaxaṭer ɣef ssebba-agi i d-usiɣ, yeɛni i wakken ara ɛettbeɣ. A Baba, ḥmed kan isem-ik. Wid ilan dinna, slan i ṣṣut seg igenni i d-inan, Ḥemdeɣ-t ayagi, yerna ad ḥemdeɣ abrid nniḍen. Lɣaci slan ṣṣut-nni, bḍan bay gar-asen, llan wid iḥesben d rreɛḍ, wiyiḍ ḥesben d yiwen lmelk i s-iheḍren i Ɛisa. Ma d Sidna Ɛisa yenna-yasen, Ṣṣut-nni ihdeṛ ɣef ijalen-nwen, mačči fell-i. Iwweḍ-d lweqt lḥisab n ddunit, lweqt mi ara yettweḍger Cciṭan ilan d lmir n ddunit. Nek, mi ara ttwarefɛeɣ, ad jebdeɣ medden irkul ɣur-i. Inna-yasen ayagi i wakken ara asen-ixebber ɣef lmut ara immet. Imiren iɛdawen n Sidna Ɛisa mcawaren amek ara t-nɣen. Mi ifuk Sidna Ɛisa imeslayen-nni, inna-yasen i ṭṭulba-s, I ak-tessnem, Gyuma-yi n lɛid, lweqt mi ara ttuxedɛeɣ, ad iyi-sellmen i lmut. Deg taswiɛt-nni, imrabḍen imeqqranen la akked wiyaḍ nnejmaɛen deg uxxam umrabḍ ameqqran n Qayfa, mcawaren amek ara ṭṭfen Ɛisa s tiḥila ad t-nɣen. Ur ilaq ara ad nexdem annect-agi deg wussan n lɛid, i d-nnan, ma ulac ad yili lhul gar medden. Imiren Yaḥuda, Iskaryuṭi, yiwen n ṭulbas n Sidna Ɛisa, yenna-yasen, Ma sellmeɣ Ɛisa gar ifassen-nwen, acḥal ad iyi-d-tefkem? Fkan-as tlata duru n lfeṭṭa. Deg wass-nni, Yaḥuda yerǧa lweqt inefɛen ad izenz Ɛisa, ad t-isellem gar ifassen-nsen. Alaḥbab, Sidna Ɛisa yessen anwa ara t-ixedɛen, lameɛna ur yessemneɛ ara iman-is, imi yessen d lebɣi n Ṛebbi ad immet i wakken ara tmenɛem kunwi. Mi tewweḍ tameddit n wass n lɛid, neqqar di twerqet ttesɛa n tektabt tis ṛebɛa, Sidna Ɛisa d ṭṭulba-s qqimen jmiɛ ɣer ṭṭabla ad ččen. Ɛisa yenna-yasen, S umenni ameqqran ara ččeɣ imensi n lɛid yid-wen, uqbel ara mteɣ. Ɛisa yella di cedda tameqqrant, yenna-yasen, Qqareɣ-awen tidet, d yiwen deg-wen ara yi-xedɛen. Ṭṭulba-s mi xeẓren way gar-asen, ur fhimen ara ɣef anwa i ihdeṛ. Ɛisa iǧaweb yenna-yasen, Ad sisneɣ talqimt n uɣrum di lmerqa, ad s-fkeɣ i win-nni, iwakken ara tɛeqlem. Akken i t-issasen, ifka-yas talqimt i Yaḥuda, mmi-s n Semɛun Iskaryuṭi. Ɣa mi t-ičča, ikcem-it Cciṭan, inna-yas Ɛisa, Ɛjel ad tkemmleḍ ayen ara txedmeḍ. Ula yiwen deg wid iqqimen dinna ur fhimen lmeɛna n wayen i s-inna Ɛisa. Llan wid iḥesben imi d Yaḥuda i yettṣerrifen, issuter-as ad ixelleṣ ɣef ayen i ččan neɣ ad iṣeddeq kra igellilen, Yaḥuda yeffeɣ bihenfi berra, yufa yeɣli-d iḍ. A leḥbab, ulac tafat merra deg wul uxeddaɛ, yettili kan ṭṭlam diɣen deg wul n win ur numin ara awal Ṛebbi. Imken tgezmem ɣef Yaḥuda, ɣef wayen yexdem. Lameɛna bɣiɣ ad awen-d-smektiɣ belli ula d kunwi ma tugim ad tamnem Sidna Ɛisa yeɛteb fell-awen i wakken ara tesɛum leɛfu.

Tin is tiftin n ddunit am baba neɣ yemma.
Tura ɛaddit ɣer twurqet ḥdac, anida yekteb, Mi fuken imensi, ḍekren yiwet n tdekkir, dɣa Ɛisa d ṭṭulba-s ffɣen ruḥen akin yiɣẓer n Qedrun, ɣer yiwen umkan deg udrar n uzemmur i ttusemman Ljennan n Ǧetsamana. Ɛisa yenna-yasen i ṭṭulba-s, Qqimet dagi, ẓẓallet, i wakken ur tteɣlayem ara deg ujerreb. Nekk ad ruḥeɣ akkin ad ẓẓalleɣ diɣen. Ɣer twerqet ṭnac yekteb, Yuɣal yufa ṭṭulba-s ṭṭsen diɣen, ala xaṭer ɛyan nezzeh. Yenna-yasen, Ɛni mazal teṭṭsem? Ṭilet dihin. Iqerreb-d win ara ixedɛen. Ɛejlet, ad tekkrem! Iqerreb-d win ara yesselmen gar ifassen imcumen. Akken mazal ihder Ɛisa, Yaḥuda, yiwen deg tnac n tulbas, yewweḍ netta d lɣaci ameqqran. D imrabḍen imeqqranen d Ifariziyen i iceggɛen yid-s tarbaɛt n lɛasker ad ṭṭfen Ɛisa. Qerben ɣur-s lmeṣṣabiḥ iceɛɛlen s yiskinen d iɛuzzan n yifassen-nsen. Ɛisa ifehhmen swaswa ayen ara yeḍrun yid-s, idda cwi ɣer zdat n tulba-s, issuter-as i lɣaci Anwa tettqellibem akka? Nnan-as, Ɛisa, Nnaṣari. Wid iqqaren di tektabt, Rnum-d cwiya, armi ţnaṣfa twurqeţ. Yaḥuda imir-n inna-yasen i wid iddan yid-es, Ad tɛeqlem win ara teṭṭfem, alaxaṭer ad t-ssudneɣ. Dɣa yeqreb ɣer Ɛisa, yenna-yas, Ella sslam a Ccix! Yeṭṭef-it, issuden-it. Ɛisa yenna-yas, Ay Yaḥuda, amek tzemreḍ i wannect-agi, ɛni ad tzenzeḍ Lmasiḥ s usuden? Bernet tura ɣer twerqet rbeɛṭac, anida yekteb, Lɛasker ṭṭfen Ɛisa, cudden-t, ma d ṭṭulba-s ǧǧan-t, rewlen s lxuf. A leḥbab, acḥal i rewlen ɣef Lmasiḥ s lxuf ula d ass-agi! Kunwi ttḥessisen iḍ-agi, kečč a gma, Qmini a uletma, Sidna Ɛisa yeɛteb fell-awen, lameɛna yemken am ṭṭulba n zik, trewlem fell-as lxaṭer tettaggadem medden. Neɣ yemken yella win ixedɛen Sidna Ɛisa, win i t-iḥemmlen deg wul-is. Lameɛna txedɛeḍ am Yaḥuda s uqemmuc-ik. Illa lɛeffu fell-awen akk ɣer Sidna Ɛisa. Ḥasis i tdurt i d-iteddun ad tsellem leɛtab-nni i iɛeteb, akken ifka tarwiḥt-is d lɣufran fell-awen.

ad aɣ-tkettbem mkul yiwen s iman-is, ad aɣ-iceggeɛ lɛelwan-is, anid ara s-neceggeɛ tektabt. Ihi, aktbet i Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nnuba Lexbar Lxir, tabwaṭ 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥessis-t mkul durt i nnuba-agi, ass n tlata.